Bu kanalda ylym, bilim, tehnologiýa we başga-da birnäçe ugurlar boýunça täzelikler, habarlar, maglumatlardan habardar bolup bilersiňiz. Kanalymyza goşulmagy we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Düýş, ukynyň umumy häsiýetli aýratynlyklarynyň biridir. Bu ukuda wagtyň gözüň çalt hereket etmegine REM diýilýär. REM uky fazalary bilen ýakyndan baglanyşykly wizual we eşidiş duýgusydyr. Düýşleriň biologik mazmuny, işlemegi we maksady doly öwrenilen däldir. Düýşlere manysyz duýgynyň ýa-da obýektsiz duýgynyň bir görnüşi höküminde hem seredip bolar. Dürli ynançlara we çaklamalara sebäp bolan düýşler hemişe gyzykly we düşündirişli temalaryň biri boldy. Dürli psihologiýa mekdepleri, parapsihologlar we eksperimental ruhanylar tarapyndan düýşleri dürli görnüşde düşündirmekde synanyşypdylar. Ylmy jemgyýetiň umumy kabul edişine görä, düýşleriň işleýşiniň düşündirilmegi çaklamalaryň çäginden çykmady we düýşler henizem syryny saklaýan gözleg ury bolup durýar. Düýşleriň ylmy gözlegine onerologiýa diýilýär. Her gije iki sagat düýş görülýär diýip çak edilýär. Geçirilen hasaplamalara görä, adam ömrüniň alty ýylyny düýş görüp geçirýär. Aktiw uky ýa-da paradoksiki diýip atlandyrylýan REM tapgyrynda beýin tolkunlary örän işjeňdir. Myşsalaryň dartylmagy peselýär we ysmazlyga ýakyn bolan myşsalaryň gowşaklygy görülýär. Düýşleriň köpüsi diňe bäş bilen ýigrimi minut arasynda dowam etýär. Adaty gijeki ukuda REM döwri her altmyş-dogsan minutdan başlap, uky wagtynda dört-bäş gezek başdan geçirilýär. REM-iň her biri ortaça ýigrimi-ýigrimi bäş minut dowam etýär. Düýşler hakda dürli pikirler öňe sürülse-de, düýşler diňe beýin bilen baglanyşykly funksiýamy? Beýnimizdenmi gelip çykdy? Ýa-da bir gelip çykyşy barmy? Ýa-da beýniň dürli böleklerindenmi? Ýa-da akyl? Ýa-da beden üçin haýsy maksatlar üçin niýetlenenligi belli däldir. Gaty-ow düýş görüp, gutarmazlygyny hiç eslediňizmi? Şeýle bolsa düýş görýänligiňize göz ýetirenligiňiziň alamatydyr. Muňa lusid düýş diýiller. Lusid düşünikli diýmekdir. Düýş görýän wagtyňyz düýş görmekden habarly bolmak. Adamlaryň ýarysy ömründe iň bolmanda bir gezek we her bäş adamdan biri aýda bir gezek şeýle tejribäni başdan geçirýär. Käbir bilim adamlary azajyk maşk edip, düýşlerini dolandyryp biljekdigini öňe sürýärler. Hiç siziň başyňyza şeýle zat geldimi? Beýnimiziň ömrüň dowamynda ýygnan maglumatlarynyň dogsan göterimi gulplanan sandykda ýa-da kodlanan faýldadyr. Aň-düşünje atly faýly iki gezek basyp açyp bilmeris. Ondaky maglumatlar aňsatlyk bilen alyp bilmeris. Emma ukymyzda bir ýol tapýarlar we bize düýş filmleri görnüşinde hekaýalar aýdýarlar. Elbetde bu filmler birneme çylşyrymly we abstrakt bolansoň düşünip bilmeris. Hemme zadyň aňsadyny saýlandygymyz üçin ýatdan çykarýarys. Olara düşünmek islesek ilki bilen muny üýtgetmelidiris. Nädip? Ýassygyň aşagynda goýuljak düýş kitaby bilen. Görýän zatlaryňyz bulam-bujar bolsa-da, oýandygyňyzdan soň ýadyňyza düşen zatlary ýazmak we çyzmak üçin. Iki müň on ikinji ýylda bir gözleg geçirildi. Ilki bilen gatnaşyjylara oýa wagtlary elleriniň gysylmagyny islediler. Elleriň bu hereketini fMRI enjamynda beýniň käbir bölekleriniň üýtgändigi kesgitlendi. Düýşlerine gözegçilik edip biljekdigini öňe süren gatnaşyjylardan uklan wagtlary düýş görüp, şol bir hereket etmeklerini islediler. Göz öňüne getirdigiňiz ýaly, bu adamlar REM ukusyndan soň düýş görüp başlanda, beýinleriniň şol bir ýerlerinde üýtgeşmeler bolup geçdi. Şol wagt hakyky dünýäde ellerini ulanmasalar-da, düýşlerinde ellerini gysdylar. Şeýdip öz wirtual hakykatyny döretdiler we oňa gözegçilik etdiler. Onsoň bu adamlar düýşünde ellerini gysmakdan başga näme edýärler? Islän zatlarynyň hemmesini. Iň köp edilen zat uçmakdyr. Käbir adamlaryň munuň hatda gündelik durmuşdaky meselelerini hem çözüp bilýändiklerini öňe sürýärler. Halk arasynda garabasdy diýlip bilinýän uky ysmazlygy dünýädäki millionlarça adama täsir edýär. Bu kiniň REM wagtynda başdan geçirilýän myşsalarynyň güýjüni ýitirmek bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Belli bir derejede bu etapda ýüze çykýan ýagdaý bir ysmazlykdyr. Gara basmak adam beýnisi REM wagtyndan çykyp oýananlygy, ýöne wagtlaýyn ysmazlygyň dowam etýän wagtydyr. Bu ýagdaýlarda adam oýa bolmagyna garamazdan, henizem düýş görýän wagtynda ýüze çykýar. Düýşlerde görülip oýlanyp tapylan käbir zatlar barada aýdyp geçeýin. Bir. Kanadaly Ellis Howerin dikin maşynyň iňňesini oýlap tapmagy. Iki. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýylda lukmançylyk boýunça Nobel baýragyny alan daniýaly atom alymy Niels Bohr düýşünde atomy nädip böleklere bölüp boljaklygyny Üç. Leonardo da Winçiniň dik uçar dizaýny düýşünde görendigi aýdylýar. Indi düýş barada aýdylan pikirleri we sözleri size aýdyp geçeýin. Bir. Düýşleri yzarlamaga batyrlygymyz bar bolsa, ähli arzuwlaryňyz hasyl bolup biler. Iki. Bir düýş islegiň gizli bir şekilde hasyl bolmagydyr. Üç. Düýşleriň hasyl bolmagyny isleseňiz, ilki bilen oýalmaly. Dört. Bu durmuşda biriniň gadryny bilmeli bolsaňyz, öz gadryňyzy biliň. Unut, näme-de bolsa düýş gün bilen gutarýar. Bäş. Zigmund Freýd düýşleriň basylan islegleri gizleýändigine ynanýardy.